Iki müň ýigriminji ýylda dört ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen türkmenistanly raýat žurnalisti Nurgeldi Halykow sekizinji iýunda türme möhletini tamamlap, azatlyga çykdy. Bu barada garaşsyz Turkmenokat news neşiri habar berýär. Halykow koronawirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýlary öwrenmek üçin iki müň ýigriminji ýylyň iýulynda Türkmenistana sapar eden Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýörite missiýasynyň agzalarynyň Aşgabadyň Ýyldyz myhmanhanasynda düşürilen suratyny Türkmen Nokat News neşirine iberenden soňra, häkimiýetler tarapyndan tussag edildi. Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrap kazyýeti şol ýylyň sentýabrynda kezzaplykda günä bildirilen Halykowy dört ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum etmek barada höküm çykardy. Türkmen Nokat News neşiri raýat žurnalistiniň toslama aýyplamalar bilen türme tussaglygyna höküm edilendigini aýtdy. Neşire görä, Halykow jeza möhletini Lebap welaýatynyň umumy düzgünli LBE drop on iki türmesinde ýerine ýetirdi. Häzirki wagtda Myrat Durşemow, Allamyrat Körhanow we Myrat Öwezow ýaly aktiwistler, şol sanda iki müň ýigrimi üçünji ýylyň dekabrynda Russiýada ýitirim bolan Mälikberdi Allamyradow hem bu türmede saklanýan ekeni. Soňky dört ýylyň dowamynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar we aktiwistler Nurgeldi Halykowyň azatlyga goýberilmegine yzygiderli çagyryş etdiler. Raýat žurnalisti iki müň on ýedi, iki müň ýirminji ýyllar aralygynda Turkmennokat News neşiri bilen hyzmatdaşlyk edipdir. Garaşsyz neşir onuň žurnalistik işinden ar alyş matlaply toslanyp tapylan aýyplamalar esasynda tussaglyga höküm edilendigini aýtdy. Düýbi Nýu-Ýorkda ýerleşýän Žurnalistleri goramak baradaky komitet, düýbi Parižde ýerleşýän Serhetsiz reportýorlar guramasy, yzly-yzyna Türkmenistanda žurnalistlaryň öz işlerini erkin ýerine ýetirmeklerine rugsat berilmegine we raýat žurnalistiniň tussaglykdan boşadylmagyna birnäçe gezek çagyryş etdiler. Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeýro iki müň ýigrimi birinji ýylyň on birinji fewralynda Awstriýanyň Wena şäherinde türkmen diplomatlary bilen geçiren duşuşygynda Halykowyň ykbaly bilen gyzyklandy. Ribeýro iki müň ýigrimi üçünji ýylyň tomsunda Aşgabada amala aşyran saparynyň dowamynda hem Türkmenistanyň hökümetini media azatlygy babatynda öz üstüne alan halkara borçnamalaryny berjaý etmäge çagyrdy. Türkmen hökümeti ýurtda söz we metbugat azatlygyny berk çäklendirmekde yzygiderli tankyt edilýär. Ýurduň media kanunçylygy senzurany gadagan edýär. Ýöne muňa garamazdan iş ýüzünde senzura öz güýjünde galýar. Şeýle-de media serişdeleri ýurduň ajaýyp keşbini şöhlelendirmek bilen borçlandyrylýar. Metbugat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan pes görkezijilere mynasyp bolýar. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň üçünji maý Bütindünýä metbugat azatlygy gününde çap eden iň soňky hasabatynda Türkmenistan bir ýüz segsen ýurduň arasynda bir ýüz ýetmiş bäşinji orunda ýerleşdirildi. Soňky ýyllarda dünýäniň köp sanly beýleki ýurtlarynda hem metbugat azatlygynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýan döwründe Türkmenistan öňki ýyllar bilen deňeşdirilende bu ugurda iň yzdaky orunlardan arany açmaga çalyşýar. Türkmenistan bu hasabat iki müň ýigrimi üçünji ýylda bir ýüz ýetmiş altynjy, iki müň ýigrimi ikinji ýylda bir ýüz ýetmiş ýedinji, iki müň ýigrimi birinji ýylda bir ýüz ýetmiş sekizinji we iki müň ýigriminji ýylda bolsa yzdan ikinji orunda bir ýüz ýetmiş dokuzynjy orunda ýerleşdirilipdi. Şeýlelikde, Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatda soňky dört ýylda dört dereje ýokary galdy. Ýöne bu döwürde dünýäniň ençeme ýurdunda metbugat azatlygynyň ýagdaýy ýaramazlaşdy. Bu aralykda raýat žurnalisti soňky dört ýylyny türmede geçirdi. Žurnalistleri goramak baradaky komitet iki müň ýigrimi birinji ýylda Nurgeldi Halykowy tussagdaky žurnalistler sanawyna goşdy. Komitet soňky sapar iki müň ýigrimi üçünji ýylyň dekabrynda bu iş boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden hem-de Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap kazyýetinden teswir alyp bilmändir. Azatlyk Radiosy hem Nurgeldi Halykowyň ýagdaýy boýunça türkmen resmilerinden teswir alyp bilmeýär.